Merħba dan huwa shooter mit-tnejn sal-ħadd fuq wan u jekk tintaqgħu ma' xi affarijiet interessanti, aqbdu u batuhomna fuq shooter@danusan.com. Isma' kurżità għax la għandi mara fl-assenza tal-ħabib tiegħi Daniel nista' nsaqsi lilek. Ix-xogħol f'tej kemm jiġu jiswew biex tagħmilhom? Għala tiegħi?
Le, mhux tiegħek ma kemm. Eh. Imma eh, isom jiġuk dawk il-250 euro, forsi? Mela, u għert iġġi tal di. Fux jett titkellem za. Għax da kien hemm statwa fil-Park Nazzjonali tal-Familja f'Marsa Skala u din l-istatwa kien hemm ditfajla tajri tela rasa. Issa biex għamlita mill-ġdid U eħleb 200 euro, ġifieri paragun ma' xoftej naħseb werti din. le? Eh, Allura mela suba wertit ukoll jiġi inqas. le? Suba fi- min min għandu suba nieqes. Għax hemm ir-reġina tal-belt ila bla suba ħafna żmien. Allura naqbdu nagħmlu ula le? Good point, proset. U biex eh, bħas-soltu eh, nimxu fuq dak li tajdunna intom daħlinna komplejt. Għalunna li ta' għali għalkemm huwa posta bih biex wieħed imur jimxi, Fil-għaxijiet, speċjalment bħalissa li qed jidlam verament kmieni, hemm nuqqas kbir ta' dawl. U allura jiena, ta' żatat li jien, ħa mmur u niċċekkja. Ninsab ta' għali fejn hawn l-outdoor gym kif ukoll hawn erja żgħira dedikata għat-tfal u nsomma ma' ta' għali kollu tista' tgħid li hawn ħafna erjas differenti fejn wieħed jista' jmur mal-familja filgħaxija wara x-xogħol u jgawdi l-kampanja. Il-problema li xi ħadd qalli illi m'hawnx dawl biżżejjed. Waħna qegħdin hawn nistennew is-sabiħa xemx tagħna tinżel, ħa naraw jekk hux veru jew le. Bħala park nazzjonali naħseb bħala dawl qegħdin tajjeb għalkemm għadu ma dalamx dalamx, qed ngħidilkom jien, Hawn iktar milli hawn bżonn dawl hawn. Qiegħed f'zona oħra hawnhekk illi huwa dal-park, dal-adventure park żgħir u kif qed taraw huwa mdawwal sew ukoll. Eħe, hawnhekk ma jidhirx li hawn bozza, però ma nagħtix parir il dak li jkun illi jiġi f'nofs ta' lejl hawnhekk lanqas sewwa. Issa, jekk min-naħa l-oħra tagħżel li tiġi tiġġoggja mad-dawra ta' Ta' Qali, Hemmhekk nibda ntikom ftit raġun sewwa għaliex il-bozoz warajja f'di triq ma jeżistux u hemm dawk it-tnejjara neqsin nistgħu nibdluhom naqra. U hawnhekk jekk qed tagħrfuh huwa l-post minn fejn bdejna fil-bidu hawnhekk ukoll jonqos li jixgħelu dawk il-ġixbozzit hemm fuq għax s'issa għadhom ma xegħlux. U jonqosna iktar dawl għax dil-familja li qegħdin jilagħbu bħalissa l-futbol ngħidlek minn hawn ftit ieħor ikollhom jixelu il-torċis biex forsi jaraw il-ballum. Konklużjoni, jiena naħseb illi hawn ftit eħen nuqqas ta' dawl ta' għali hemm bżonn naqri iktar dawl u forsi iktar dawl bis-sens tajjeb. Però fl-istess ħin hemm affarijiet li huma komdi, eżempju jekk kunna buċċu bil-lejl u ma trixturi l-kulħadd li qed titrenja, Dan huwa l-post ideali għax aqqas bozza mġiddma minn hawn ftit ieħor għajnejja biss tibda tara u tista' tiġi hawn u toqgħod tgħawweġ il-ħadid.
Isma' imma hemm min jieħu gost fid-dlam, San. Ġajs, iddaħħalniex għal dawn l-affarijiet, l-ewwel ħaġa jien m'għadniex ta' dawn l-affarijiet sewwa, s'issa kbirt. Min irid imur fid-dlam isib postijiet oħra mhux ta' qari. Mingħajr musbieħ, inti taf x'inhi l-kelma musbieħ? Naf x'inhi, eh, nanna kellha mhux sbieħa u bil-ftila u x'naf fien. Eżatt. Iżda aħna hekk se nkunu qegħdin nagħmlu, ħammorru fuq it-tfal u ħansaqsuhom kelma antika u ħammorru fuq ix-xjuħ u ħansaqsuhom kelma moderna biex naraw eżatt eżatt jekk jafu x'inhuma. Terġa' tippunta darb'oħra lejha meta tgħid xjuħ.
Nilqgħukom għal-logħba tal-lum fejn l-anzjani u t-tfal iridu jaqtgħu xi tfisser kelma partikolari. L-anzjani jridu jaqtgħu xi tfisser il-kelma Tinder, filwaqt li t-tfal iridu jaqtgħu xi tfisser il-kelma raġġ.
Raġel. You go very fast. Li qabdu n-nar biha. Tinder. Raġel.
Is in a different country.
U r-riżultat ta' din il-logħba huwa Draw!
Wis inħobbu mit-tfal jiena son. Wis, wis, wis. Speċjalment meta jkunu ta' xi ħadd ieħor u jiġi jiġborhom fi xħin jiena nkun lesta minnhom. Wis, ah. ħelwin. Ma trix eh? l-indrigu.
Eh, Eżatt, eh, Anka l-anzjani, eh, vera minn ħareġ bija di li darbtejn siru tfal veru, eh. Għax l-anzjani issa għandek it-tfal ukoll, imma insomma l-importanti morru joqdu d-dar ukoll, tajjeb la qegħdin hemm.
U issa bħalissa kulħadd isu qed jibda jilgħab bil-leaves, son.
Jilgħab bil-leaves, spjegah ħin inaqali. Mela sin naqgħod ħalli ħa nispjegalek eżatt. Eżempju, San Pawl fl-10 ta' Frar, tajjeb, se tkun it-Tnejn, allura hekk long weekend bil-full. Eh, issa qed nifhmek. Għandna ħafna. Santa Marija minn għalija ġejja l-ġimgħa ġifieri tista' tieħu long weekend. Eżatt, proset. 8 ta' Settembru Ma nafx festa tiġi. Il-Vitorja, oh, jum Eżatt, il-Vitorja. imma jista' jiġi jum ġajis għaliex dak ħankun qed nieħdu long weekend ukoll. Eh, tajjeb, hemm- Eh.
mela, ta' minn ngħidu din il-bost tiegħek tajjeb 8 ta' Diċembru wkoll minn Eżatt, se- it-tnejn, ġejja it-tnejn. Eżatt. U aha. din is-sena wkoll ħanieħu off fil-Valentine. Il-Vanetta, oh, kemm int ħelwa, jħasra jekk jisimha kemm ikun kemm ikun proud bik. Ġifieri inti ħadd mur ħadd għamillu ġurnata romantika tqattagħha miegħu, eh? Le, sa, se żbaljat. Għammu ah, nintefa' nbih roses hekk forsi naqla lejna. Narakom.